Il-lenti tagħna lemħet is-seqer tal-ħannieqa. F'pajjiżna jiġu jżuruna mijiet ta' tajr tal-priża. Iżda minħabba numru ta' raġunijiet ftit li xejn ikollna ċans narawhom fil-qiegħed. Tajra tal-priża, fit-titjir kapaċi taffaxxina lil min ikollu x-xorti jilmaħha. iżda anke fil-qiegħed fiha spettaklu, dan is-seqer tal-ħannieqa għoġbu jagħżel din iċ-ċipressa li kienet quddiem il-fotografu tagħna Aaron biex jistrieħ xi ftit qabel ma jkompli fi triqtu u jkollu tifkira tal-waqfa tiegħu f'Malta. Rajtu kemm qadlu eżatt?

Il-proġett lest. Iwa. U l-web stajtula, mhux qed nara xi differenza enormi. Skurat ftit. Skurat ftit, iva. Però il-web jagħtiha protezzjoni. Eżatt, ix-xema jagħti l-protezzjoni. Sa din iż-żeba diġà fiha protezzjoni minnha fiha. Imma jekk tara kif qed juruna anke ir-reġija id-dettall u l-rifinitura tax-xogħol ħarġet ukoll anke dak l-isfar li hemm taħt ħareġ ftit m'hemmx kwantità kbira, imma fil-fatt il-wiċċ jidher iktarx. Fil-fatt il-wiċċ ma minnilux il-roża. Fil-fatt nixtieq nitlob lil Cheryl biex niżżuha ftit fl-art u tispjega għandna ftit mela. interessanti. Iva, mela, x'sar fuq il-wiċċ? Il-wiċċ eh, basically l-istess eh, sistema li użajna mal-kumplament, però ma għamilniex ir-roża. Għamilna daqsxejn żgħira iktar dark wax, brown wax, żidtlu ftit jiena iktar milli hawnhekk biex qisu joħroġ iżjed l-effett tad-daqqiet li għandna hawnhekk u anki l-grey matruf, jiġifieri biex ħareġ daqsxejn iktar il-disinn tal-daqqiet tal-pinsett. Jiġifieri użajt is-seba', is-safra u l-griża biss u l-wax. Eżatt, li ma għamilniex ir-roża. Fil-fatt jgħat ninnota li għaw ftit mitruf, ir-roża xorta ġi overlapping. Li li ma d-dijaqni xej, għax meta għedin nitkelmu fuq stil barn style, mux għatnajt li kollox jott, imma inti għandek. Tista. Eżatt. U jek trid. Teknika li tuża tista toħloq. Tista tixkatlaħ. Tista tixkatlaħ. Jew taddina l-oħra qabel tagħmel il-wax.

jew il-wax jew il-verniċ li tkun ħa tuża bbażat fuq l-ilma. Jiddependi ħafna wkoll mill-użu ta' din l-għamara li x'użu ħa jkollha. Eżatt. Tipo meta tuża l-wax, tużah fuq affarijiet li ħa jintużaw ħafna jew le? Mela, le. Ok. Tista' tużah il-wax imma inti l-importanti li jkollok il-finish tajjeb, ġifieri inti tuża prodott li ħa jżommlok għad-durabilità minħabba l-high traffic. Sew, jiġifieri meta tkun ħażejn biha biss wax biżżejjed. Iva, u ġieli anke, mhux ġieli, anke mingħajr il-wax. Ok. Ġieli skont xi prodotti tuża ovvjament, imma il-wax jekk trid ittieħu mbagħad jekk għandek mejda tal-pranzu pereżempju u inti trid toħloq xi ftit effett bil-brown wax li tagħmel l-ewwel tagħti sealing agent, ġifieri tissiljaħ sew biex iż-żebgħa. eh, ma titqaxxarx u mbagħad tagħti x-xema fuq kollox. Taqbad ċorta. Taqbad ċorta, iva. Dejjem nitgħallmu, dejjem noħol. Iva. Insomma, waħdek titgħallem għax jekk tuża u tibda timbarax lek pereżempju, tajt ħanbidlilha il-kopertura tagħha mhux hekk? Eżatt. Tajt ħanużala issa verniċ. Eżempju, mhm. flok ħanħalliha bil-wax, għax għalija ma toċċek. Eżatt, ġifiri wieħed jista' jkun. Prodotti eżatt, u skont kif trida jekk tridix tleq jew forsi ftit tleq jew matta, illum il-ġurnata ħa ssib kull tip ta' prodott li tista' tuża. L-importanti li inti tipprattika ftit qabel. Il-kannella, jeżisti trasparenti, jiġifieri dak protezzjoni biss. Kieku ma kinitx tiskura. Kienet tibqa' l-kulur li kienet oriġinarjament kif rajniha fil-programm ta' qabel. Wow. Jina minni xċert. Bravi, eh? Thank you. Ma dan kien, eh, primarjament kien ix-xogħol ta' xerri. Eh, jien issa nipprova nara x'ħan poġġi fuqha. Ma pres l-aħħar programm kont qed naħseb kien paqja għandi xi mpoġġi jien fuq u noqgħod figuri. Jixraqlek ikun ta' u ħanejdlek qabbilt il-qmis magħha, jiġifieri perfetta kienet tkun. U jiena għandi ż-żarbun li nsellifulek jekk trid, imma jiġik żgħar. Fi każ nagħmlu misluta. Għax rasi kbira. Isma' jiena naf li Gwen lesta bil-parir tagħha għal dil-ġimgħa. Iva, iva, min jaf x'ħa terġa' tivvinta l-aħħar waħda, iva. L-aħħar waħda. Ħa nimmissjaw Gwen. Gwen u Molly, x'se tagħmlulna llum? L-aħħar riċetta idea ta' din l-iskeda. Kull bidu fih it-tmiem. Hekk hu, imma jekk ikollna opportunità fil-futur xorta nibqgħu nagħtuhom dawn l-ideat ta' kif jistgħu jkunu aktar sostenibbli fil-kċina. Għalkemm mhux ħajibqa' jkollna dawn il-programmi ehm, dawn l-islots osra fejn nistgħu nagħtukom l-ideat, xorta huwa importanti li tibqgħu sostenibbli fil-kċina, mhux hekk? Importanti. U llum ħanalqu b'riċetta Interessanti u ingredjent li aħna bħala familja nħobbuh ħafna. Ħafna. It-tiġiġ. It-tiġiġ. Ekku, mela għanna t-tiġiġ li huwa msajjar li aħna tħanniħ. Issa da jistaw jużaw kwalinkwa tip ta' tiġiġ, jistaw jużaw il-koxox, is-sidra ta' tiġiġ, ta' kollu li jkollhom. It-tiġiġ. Li jifdilhom. Li fih it-tiġiġ. Li jifdilhom, sewa. Għanna bajda mħabta. Okay. Ħa nagħmlu bażikament pulpetti tat-tiġieġ. All right, ħa nżid. Nista' nżidhom jiena? Iviva. Mela hawnhekk hawn il-piżelli issa fil-każ tagħna użajna tal-friża, imma jekk tridu tużaw il-friski tistgħu wkoll. U għandna l-bacon hawnhekk ħa nżiduh ukoll. U ħa nkun qiegħda nħallat kollox flimkien. Riċetta sempliċi, imma ġieli forsi eh, nibdaw ngħidu għandna t-tiġieġ, pereżempju, U jekk pereżempju tkun għamilt riċetta bit-tiġieġ tgħid imma dejjem ħanoqgħod nagħmel it-tiġieġ bl-istess mod allura llum qed nurruhom mod differenti ta' kif jistgħu eh, jużaw it-tiġieġ tagħhom li jkun imsajjar li jkun imsajjar. Għax dik hija l-ħaġa li xi drabi meta ma jkunx imsajjar u hemm ħafna x'tagħmel, imma meta jkun imsajjar tiġi f'dubju taqbad tgħid imma x'ħanaqbad nagħmel. Sadanittant jiena kif tafu kif taf għandna taġen sħun diġà Żidtlu ftit żejt u mbagħad kull ma ħa nagħmlu ħa nifformawhom forma ta' polpetti tista' tgħid u ħa naqluhom sewwa. Daw jieħdu bażikament isu erba' minuti fuq kull naħa u dak kollox. Dawk lesti ħa nġib l plat ħalli nkunu nistgħu nifformawhom. U nqedwhom hawnhekk. Issa. Jiena tfajthom dirett gwenta. Iva mela. Ħalli ma naħlux ħin. Imma mat biex ittellagħhom Biex ittellaħħom nistgħu nqegħduhom hemmhekk. Ejja wisq. F'dawn il-programmi li konna qegħdin nagħtu idea differenti, hekk xi ħaġa li forsi mhux nibdew naħsbu fija, imma forsi dak il-ħin ma jkollniex idea ta' x'nistgħu nagħmlu. Ġifieri jekk ħadtu nota ta' dawn ir-riċetti kollha differenti li għadnilkom waqt din l-iskeda, ħad tkun idea perfetta xi darba oħra Emmnuni li ħa tiġu bżonnhom dawn il-pariri għax xi drabi forsi jekk qed tarawna bħalissa m'għandekx it-tiġieġ imsajjar bħalissa, imma forsi fil-quddiem ħa jkollok allura tieħdu nota tagħhom u tgħidu ara din illum inserta għandi din ħa nużaha hekk. Riċetti diversi jiġifieri m'użajniex ingredjent wieħed użajna ingredjenti differenti biex kemm jista' jkun nagħmlu riċetti kemm bl-ikel, kemm bil-ħelu U intgħoġbu wkoll għax aħna hawnhekk kemm Valerie, kemm Carlo u l-crew intgħoġbu ġifieri nistgħu ngħidu li kien suċċess. Hekk hu. U tajjeb li ngħidu li bħala riċetta bħal din wieħed ukoll kif dejjem ngħidu jista' jesperimenta u juża l-ingredjenti li jiggosta hu. Hekk hu. l-aħħar riċetta u hija lesta, faddilna l-aħħar ftit. Din l-iskeda kienet xi ħaġa differenti għalija kienet xi ħaġa verament sabiħa għamilt ħafna riċerka u huwa dejjem tajjeb li aħna nżommu l-ambjent nadif huwa vera importanti ġifieri inħeġġiġkom li tibdew tagħmlu iktar riċerka u tkunu iktar mgħarrfin dwar dawn l-affarijiet u dwar l-ambjent huwa importanti ħafna jien għamilt ħafna riċerka u verament Ħadt pjaċir. Nispera li ħadtu pjaċir bil-kumpanija tiegħi u tagħna. U nixtieq ukoll nirringrazzja s-segwaċi kollha li bagħtulna l-kummenti. U ovvjament dan huwa ta' motivazzjoni u ta' apprezzament. Eżatt. U ovvjament nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Valerie u lil Carlo talli tawna din l-opportunità Għalina kienet xi ħaġa verament sabiħa, xi ħaġa ġdida, ġifieri grazzi. Xi ħaġa differenti għax mhijiex ir-riċetti li normalment nagħmlu, allura kienet naqa' ta' challenge ukoll. Eżatt, jiġifieri grazzi talli segwejtu dawn il-programmi ta' Vale, verament ħadna pjaċir li nkunu magħkom kull nhar ta' Sibt. Jiena Gwen. Jiena Molly. U dak kollox minn għandna ħa nuruhom ir-riżultat finali. Ta' min hu? u nirringrazzjahom għal darba oħra talli laqgħuna fi djarhom biex isegwu l-programm Vale. Gwen u Molly, xi ngħidulkom? Grazzi kbira. Kbira, kbira, kbira. Kien ħafna xogħol għal Gwen biex tipprepara u speċjalment il-Molly biex tuħu ħsieb li iġibha magħna biex tkun tista' jippreparaw il-prodotti u l-riċetti. Eh, Ifittu ħafna kienet xi ħaġa sfida l-gwen ukoll. Iva, għaliex kienet xi ħaġa ġdida li illi tadatta affarijiet li aħna nistgħu nerġgħu nużaw mill-ġdid u tkun iktar iva. konxa ta' dan ukoll. Imma ħadita On board, bis-saħħa kollha. Grazzi Gwen, u grazzi Molly, u grazzi Jean ukoll, il-papa tagħha, ifhimni. Ukoll ikun qed jgħinu, mhux hekk? Ma ġeneralment ħdiem ikun. Ħdiem iħalluh fit-tar. Carlo. Mela, u magħna issa fuq is-sofa reġgħalna magħna lis-Sinjura Chanel Schultz, drokna li b'xi b'xi mod jew ieħor tkun popolari ħafna, speċjalment ma' dawn il-ġenituri li jkollhom tfal żgħar, u anke nanniet u sijiet li b'xi mod jew ieħor ikollhom din l-interazzjoni mat-tfal. Staqsewna ħafna fuqhom u issa ġibnielhom is-sensory tray, donnu għamilnieh kif sewwa qed ngħid. Għamiltu minn tad-dar imma, ma qgħadtx inġib is-sensory tray. Le, mhux hekk, aħna għedna tad-data tray li tixtieq inti, dawn dish normali, eħe, illi kulħadd għandu d-dar u nistgħu nużaw lilhom. Eżatt. Hawnhekk ara, l-aħħar darba l-ġimgħa l-oħra bdejna ngħidu fuq għaġin iżgħar, allura ġibt ftit ikbar. Sewwa, forsi dawn nibdew b'etajiet iktar żgħar u mbagħad inċekknu l-għaġin skont kif it-tfal jikbru. Eżatt, eżatt. Issa, pereżempju, hawnhekk għamilt play-doh ukoll, għamiltha jiena d-dar, Li tista' tagħmilha. Faċli, u x'tagħmel, kif tagħmilha? Għandek bżonn id-dqiq, mhm. għandek bżonn il-kulur li trid, mhm. jien għamilt oranġo, cream of tartar, misħun u żejt u zokkor. Sewa, riċetti online kemm trid. Mela, mela, mela. U tista' mela. tagħmilha inti u tkun tafx qed ittihom it-tfal taf li m'għandekx kimika jew fejja oħra. Li forsi. Jien qed nara xan il-sejra hi, kun naħseb ħa nagħmel waħda biex meta jkolli xi naqra frustrazzjoni. Tista' tuża. Jew għajja nkun. Stress ball. Eżatt, flok l-istress. Ara, ara, tajjeb. Ħa nara, għax issa qabbattu l-kurżità. Iva. Issa ġieli. Tista' titfala, jien tfajtilha l-vanilla biex ixommuha. Ukoll. Tista' tagħmilha cinnamon. Ma ddellek xejn. Mela, meta nkun qegħdin nagħmlu nżidu dawn l-ingredjenti, aħna qegħdin nżommu f'moħħna li it-tfal meta jkunu qegħdin jużaw dawn l-affarijiet qegħdin f'ambjent li qegħdin jiġu eżatt ta' superviżjoni tal-ġenituri jew ta' xi ħadd adult. Ovvjament ma rridux nirriskjaw li jieħdu għaġina u teħlilhom. Eżatt, anke biċċa minn di stess u għall-ikel u. Eżatt. Li għandha tajjeb imma mbagħad li għandha ingredjenti li huma naturali, ġifieri jekk din ħadd ingidem u ħadd inbela' biċċa żgħira, almenu mhux ħa teħel hawnhekk imma tista' toħroġ mis-sistema. Jiena qed nieħu pjaċir ħafna għaddej b'da. Issa naf li preparajtilna wkoll xi ritratti Forsi mhm. f'daw ir-ritratti nkunu nistgħu nispjegaw ftit x'qegħdin naraw u eh, pereżempju għara hekk għandna l-ewwel ritratt. Mela, kif bdejna ngħidu l-aħħar darba, dan huwa fuq is-sensi. Mela, per eżempju, id-dar tista' ssib forsi xi instrument, għandek kuluri differenti, hemm tqiq u oats fin-naħa t'isfel fejn hemm l-insetti. L-insetti kif qed tara qegħdin kuluri differenti biex inti tistimola u tgħallem il-kuluri wkoll. U forsi tgħallimhom ma jibżgħux mill-insetti fl-istess ħin. Ukoll, ġieli kien għax il-cockroach u hekk u vera ma jibżgħux. Le, kieku ma rridx narah jien, imma forsi kieku urewli meta kont żgħira, l-affarijiet kienu jkunu differenti. Għaliex fil-verità ħafna nies jiddetestaw, pereżempju, l-wirdien. jew il-ġurdien, imma fil-verita dawk huma importanti wkoll fl-ekosistema. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Mingħajrhom l-affarijiet li jmutu jibqgħu sħaħ. Mela, mela, mela, sewwa tajt. Dan riċeklaċ dak kien tajer u l-kbar tagħna kellhom proġett li jisbħuh. biex imbagħad użajnieh ġewwa u tfajna bl-għalen iżgħar fih. Mela jiġi ta' kontenitur. Eżatt, jiġi jisu ball pit bl-Ingliż. U hawnhekk għandna pellet ukoll kienu qed jaħdmu fuq pellet. Hawnhekk iktar sensory kif qed tara affarijiet ta' ikel biex huma imissu u jaraw il-ħaxix, pereżempju, tgħidli. Fil-fatt jiena qed nara hemmhekk qisu bħal kontenitur kbir kollu ħxejjex differenti. Jiena din ma niftakarni qatt meta kont żgħir li kienu jħalluni mmiss il-ħaxix, pereżempju. Il-ħaxix ta' veru? Il-ħaxix ta' veru. Illum hekk meta nara hekk, nibda ngħid kemm qisu evolvejna bħala bnedmin biex kemm jista' jkun ngħinu lit-tfal tagħna jevolvu iktar minna. Di xi ħaġa sempliċi ħafna, imma t-tfal jarawk issajjar. Taffaxxinhom ħafna, allura tista' tagħmlilhom dil-ħaġa tagħhom kif qed tgħid inti u tużaha. U plus hekk iżżid taħslu, tott, mela inti dejjem qed issi il-kuluri, għal xiex qed jintuża, jiġifieri tista' toħloq ħafna tagħlim minn Minn xi ħaġa vera sempliċi. Ftit il-ħin, imma imma sabiħa illi meta jkollna ftit ħin id-dar insibu dak il-ftit ħin biex nagħmlu dawn l-affarijiet mat-tfal tagħna. Għax il-ħajja saret wisq mgħaġġla u allura jekk tagħti naqra dak tispjega dak li qed tagħmel hawnhekk pereżempju għandna. Qisu ġelat. Eħe, it-tema kienet tas-sajf. Għandek cereal, ġifiri taħlita ta' eh, ċereali. Il-kon. Eżatt, biex natu jisu l-effett tal-kulur ta' reali. Mhm. Umbat fuq użajna panna din il-krema. U ħallihom javġu u jlaqtu subajhom eh, ġifiri. Id-differenza li tażel panna pereżempju flok shaving foam. Eżatt. Jiġifieri nippruvaw naddattaw l-affarijiet kif tgħid tajjeb inti għat-tfal tagħna għax iħlew. Dan huwa it-tema karnival. Ross, aġġin tal-kulur, għandek il- green pepper, għaw orange peppers u red peppers. Għal-widnejn. Eżatt, u l-ħar, u ħob, sajnejn. Bżar il-kolorit. Ġi, bazzikament inti tippreparalhom dak il-bżar imqatta kif inhu mqatta u tħalli l-kreativita tagħhom jippruvaw eh. u tgħinhom jiffurmaw. Mela l-ewwel mela. nagħmlu l-wieċ. L-iżżar, l-iżżar tlestijulhom. Mhm. Imbagħad tista' tagħmel attività billi tpoġġi l-ingredjenti fuq ġenb u tara x'ħa joħolqu huma. Bihom. Eżatt. Tgħidilhom joħolqu xi ħaġa biss iktar ma jikbru. Iktar ma jikbru. Iktar ma jkollhom għarfien fuq id-dinja ta' madwarhom. Mela, mela, dan ieħor baħar da relatat ma' xi film pereżempju. Għax inti, once li titkellem magħhom x'qed jaraw, x'joġobhom, hawn min joġbuhom Jien naf dawn il-cartoons favoriti tagħhom u dejjem toħloq biex tara kif ħa tallimhom affarijiet ġodda. Mhix xejn. Nippruvaw. Eh, ekku, ħin, paċenzja u ftit kreatività. Fil-fatt jiena fir-ritratt mhux qed nara li hemm affarijiet li ħajiswew ħafna flus. Imma u affarijiet li jkollok fil-verità jew li għandhom it-tfal. U tista' taqgħad xi ħaġa bihom, xi kultant anki meta tippreżentalhom ftit ġugarelli. jew ftit oġġetti kif qed tgħid inti, u tħallihom jikkreaw xi ħaġa huma minn dak li għandhom quddiemhom. U xi ħaġa li ridt inżid huma pereżempju toddler age min naf minn sentejn 'il fuq ħa jdumu fuqu tray jiġifieri inti ħa jaljenaw ruħhom iktar. Plus hekk inħobb nuża xi ħaġa li forsi s-soltu naqbdu u narmu bħal ġugarelli antiki Jiena nerfagħhom u mbagħad noħroġhomlhom biex jisbħu fuqhom u vera jieħdu gost. Titfa' naqra mużika u. L-istess ħaġa li tagħmel inti Carlo minn età żgħira. Eħe, u joqogħdu jbenġu fuqha għax da xorta mhux ħa tużah iktar, so jekk jibqa' naqra żebgħa fuqu, imma huma vera jieħdu gost. Ideat ħelwin. Grazzi Chanel, vera kienet xi ħaġa interessanti. Grazzi tal-li kont hawnhekk magħna, grazzi tal-li sam daw is-sibijiet magħna. Aħna se nkomplu tukom aktar idejat ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Iva, iva. U qabel eh, titla'. Tinsewx il-paġna ta' Facebook fejn intom ħadkunu qegħdin taraw eh, pass pass il-vjaġġ tagħna waqt dan il-programm kollu tistgħu tirreferu kemm għall-isponsors tagħna u kemm anke għall-ideat li aħna qegħdin nagħmlu waqt il-programm. U ovvjament din l-għamara kollha, kif semmejna anke drabi oħrajn, ħa tkun qiegħda tinbiegħ u l-flus kollha, il-profit kollu ħa jmur għall-karità. Xi ħlew. Dak kien vera ġest sabiħ min-naħa tiegħek. Chanel, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek il-ġimgħa l-oħra u anki issa. Aħna se noffrulek rigal ta' kummerċ ġust grazzi għall-lub Djakonija Parroċċi tista' tażel xi ħaġa illi togħġbok x'se tagħżlilna? Ximera. Ximera u jiena jogħġbuni wkoll. Kollox sabiħ imma inti l-aħdar kieku jiena r-roża. Eh, ma jien kollox roza, boring, ta' li tħalluni l-blu. U li ħallejni lek il-blu. Ejja nibdluha. Le, ma għandna tal-kunċett li r-roza tal-girls, u għax il-girl tħobb ir-roza, per eżempju, eh, qed tinbidel. Sena nara, sena nara. Għajli, eh, minti li bes ir-roza. Eh, u jiena li bsa l-blu, li bni. Il-kunċett tas-sigla kien li nibdew b'kulur u mbagħad niqilbu biex aħna nuru lin-nies li r-roża mhuwiex tan-nisa biss u l-blu mhuwiex tal-irġiel biss. Mela ħa. Hux. Ħudi għalij. Le, bil-kontra. Hekk. Eh, jiena nieħu pjaċir biha din. Hekk. Hux. Tajjeb hekk. Mela, mela, mela. Waqfa qasira b'qgħu magħna.